Bopedi Bapedi Technical High School ga Marišane o iphihletseng mabara. Ke bolela ka thuto, ke bolela ka bokamoso bja rena. Ala Bopedi Bapedi Technical High School ga Marišane barutwana šiba ba letile mmubi wa o iphihletseng šiba ba re gahlaneditše kgale ba fela pelo ya gore ba tla neng ba le nywago trading and projects ba re tlišetse mmubi wa buka yeo ba e balago

ra ngwala junior rena exam ga botsa kere allright ke mr maredi mogare le re amogela ka borutho yo re bonago ka mo sekolong se sa bopedi bapedi technical high school jalo ka re morutišigadi a šitše a boletše nna ke mogau wa gamaredi ke tlou ya maphelo Rile re etšwa re le khamphani ya Lenyokgo Trading and Projects, ke yona e dirilego movie wa rena wa ya wa O Iphihletseng. A ke re ga ke noši, ke na le mongwadi wa buka ya O Iphihletseng, ke Doctor Lesiba Thishere Maphosa.

a wa swane le gore o lahlete o le gore a go a tshwana ke kopane le mathata a maso nka se kgone go fitlhela ditiro tsaka tshwanetse o ne o phelela gore o kgone go fitlhela nna ke ithutile gore re se ka rata tšhelete tshela le mahune re tlhokomele dibuka tsa rena go feta dilo tse dintsi mo ithutile gore a kwa tšea tšhelete o e šomise sa le go dibala ka gore bophelo ba tshepiša motho se e leng gore ke Ithutile sona ke gore phegelelo e tswela katlego le gona ga nka kopana le ditiragalo tše dintši tše e leng gore di ka nthibela go tšwela pele ke no gatelela ke tšwele pele. Puku ye ya O Ntlišitše Eng? e re rutile ka seema sela sa gore Jeta ke tshadi feletše wela ka lopeng be e se re laetša gore se na le maaka ka gore ngwanangwannyane kgone go iša sekolong a atlega jalo ka ngwana wa mošemanyana. E re rutile gore ga o le motho wa swanelo go ba ngamore ngwana ga išo sekolong. Nna ke kwa ke matlafetše ka puku ya Wimpi. Seema se sengwe sa Sepedi se re, Ga ka ya hwa mae a bona. Ge nkabe Mmagorebone ge a sa hlokofala, mohlomongwe a ba ka kgona go bolela le monna wa gagwe gore a kgone go iša Rebone sekolong le se ke ithutilego sona ka Phuthegile. Se ke ithutileng sona ka gare ga Papa Tšwa o iphihletse gore go inaganela o le tee bo o le tee go tliša bontsho le mafelelong ka ge a be a inaganela a le tee a rata tšhelete go tšwa le Mahunyane. e rutile gore le ge re le banna re se ka jabetša ke makgare ba boswa le bosadi re tsebe gore re eme kae re te tshepe re le banna re se ka katakata a ke rutile gore a banna morago a thuto pele and le gona um re bone ka lebaka la gore a tsa nkano ba lehloe ka lebaka la ka makhunele a sebe a sena ko go busa sekolong e lego gore ebile a tswela pele ka go motho wa ebile a tsa nkakanong a nonyaka ebile le go motho ka lebaka la gore a tsa nka Eh, mo bapedi be pedi technical high school tlhole re ipshina ka puke o iphitlhetseng ke tshepa gore bana ba ka ba na le se se botse se ba se bonne moe ene ke tshepa gore ka june ke tlo bona dipoelo tse di botse a re re kgodu e tswa go leroseng le kgono re bile le um Bangwadi ba o iphihletseng ke se segolo se re se nyakago. Bana ba rena ba ithutile, re a kgolwa gore re tlo ba le dipoelo tse di botse ngwago. Halala bopedi bapedi halala!